Jaweb-iyi s tidet. Ussan-agi qebleɣ tibratin sɣur wid ur nefhim ara acu ɣef nhedra-wen dima ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Qqaren, Sidna Ɛisa d nnbi n Budayen, nekkni d inselmen nesɛa nnbi-nneɣ. Acu tḥesbem kunwi? Ɛni Sidna Ɛisa d Uday i d-yusan kan ad irafeq lǧens-nni deg ubrid n lḥeqq, neɣ yusa-d ad isellek wah ddunit irkul? Ma tḥesbem i tucga ar lǧens n Bani Israel zik, tesɛam lḥeqq. Imi la deg ddunit, yenna-yasen i ṭṭulba-s, Ur ttruḥut ara ɣer wat lejnas, ur keččmet ara ɣer temdinin n Samariyen, lameɛna ṛuḥet axir ɣer wulib uxxam n Bani Israel, iwumi yeɛreq ubrid. Lameɛna deg lǧiha nniḍen, acḥal d abrid Sidna Ɛisa i umras n yiṭṭulba-s ad awin lexbar lɛali leslak i wat ddunit irkul, yenna-yasen, Mkul lḥekma tettunefk-iyi deg yigenni d lqaɛa. Ruḥet, rret leǧnas akk d ṭṭulba-w, sseḥfḍet-ten. Ad tebɛen ayen irkul yawen umrax. Aql-iyi ttiliɣ yid-wen kull ass, alma d lxar lqurn. Iwakken ara nefhem, yusa-d Lmasiḥ ad isselkat ddunit irkul. Isefk-aɣ ad nuɣal ɣer wayen i iweɛɛed Rebbi i Sidna Ibrahim, mi is-inna, Lǧnas akk n ddunit ad ttubarken di dderya-k, lxaṭer tuɣeḍ awal-iw. Syenna Ibṛahim isɛa sin warraw-is. Seg warraw-agi i d-ffɣen waɛṛaben d leǧnas nniḍen ilan deg ddunit. Ṛebbi yewɛed-as i Syenna Yaqub, ilan d mmi-s n Isḥaq, Sserseɣ-k ad tiliḍ d tafat n leǧnas, ad tessiwḍeḍ leslak-iw ɣer yixfawen n ddunit. Syenna Ɛisa ilul-d s tazmert n Ṛebbi, lameɛna ilul-d di tmurt n Bani Isṛayil. Ittwakteb fell-as, yusa-d ɣer wid ilan d ayla-s, wid-is ur t-qbilen ara. Lameɛna, i iga d irkul i t-iqeblen, ifka-yasen tazmert ad uɣalen d arraw n Rebbi, yeɛni iga d yumnen s yisem-is. Nessen arras-agi, u dayen ugin ad qablen Sidna Ɛisa d Lmasiḥ-nsen, ulamma ikubber-iten Rebbi, imi deg tmurt-nsen i yellul. Imi isɣaren i wulawen-nsen ugin, Ṛebbi ildi tewwurt n laman i wat leǧnas n ddunit irkul, akken i d-iweɛɛed zik i lenbiya. Ṛebbi yuha-yas-d zik i ṛṛsul Yeḥya, yumer-as ad yekteb imeslayen i aɣ-yesfehmen ass-agi belli mi ara nnejmaɛen lmumnin zdat lkursi Ṛebbi, ad ilin wid ittufdan s idammen n Sidna Ɛisa Lmasiḥ seg mkul lɛerc, mkul tameslayt, mkul lluma, mkul lǧens. Ad rren lɛaḍima i yisem-is, ad inin s ṣṣut ɛlayen, Izimer Ṛebbi imezzlen, yuklal ad yawi lbaraka, lḥeṛma, lɛaḍima, tazmert, seg lqurun ɣer lqurun. Acu ɣef ṛebɛa snin-aya-gi nhedṛ-awen mkul ddurt ɣef leslak n Ṛebbi deg Sidna Ɛisa? Ma yella leslak-nni ittili udayen kan. D Sidna Ɛisa i d-innan, Lexbaṛ lɛali leslak. ad ittubecciṛ deg ddunit i rkul, i wakken ara yili d ccahada i leǧnas akk, uqbel ara d-yas lxaṛ, lefkak n ddunit. Ass-agi, s ṣṣut n ṛṛadyu, lexbaṛ-agi n leslak ittaweḍ armi d ixeffawen n ddunit, i wakken ara as-sellen medden i rkul belli Sidna Ɛisa yusa-d ad ten-isellek nutni. Ṛebbi ibɣa yagi, mi d d netta iheggan leslak-agi fell-aɣ deg Lmasiḥ. Iceggeɛ-it ɣer ddunit, ad yefk idammen-is d lefdi i medden irkul. Taswiɛt-agi Ṛebbi iṣebber s wid i t-yugin, imi ur ibɣi ara ad issenger ula d yiwen, lameɛna ad awḍen akk ɣer ttuba. Nessen s wayen yettwaketben n wawal Ṛebbi, ad d-yuɣal Sidna Ɛisa ɣer ddunit, lameɛna ur d-ittuɣal ara armi slan at ddunit irkul, yemmut ad ikkes ddnub-nsen. Imiren mi ara slen irkul, ad d-yuɣal. Ittwekteb ad iqqim ɣef lkursi n lɛaḍima-s i rkul leǧnas ad nnejmaɛen zdat-s. Ad ten-ifreq akken ifreq umikes awli d umɛiz. Ad irewli ɣef uyeffus-is, umɛiz ɣef uzelmaḍ-is. Dɣa ad yini i wid ilan ɣer uyeffus-is, Iyyaw kunwi ttubarken s Baba, urtet-d ula-nni i awen-ittuheggan segmi texleq ddunit. ad yini i wid ilan ɣef uzelmaḍ-is, Ruḥet fell-i, ay imenɛal, ɣer tmes n dayem i ttuheggan i Yiblis d lmelayek-is. Wigi, ad ruḥen ɣer lɛaquba n dayem, lameɛna iḥeqqiyen ɣer tudert n dayem. Ass-nni, ay a gma, ur tezmireḍ ara ad tiniḍ deg leɛmer i tesliḍ i Musi n Ɛisa fell-i?

Kket lǧiha sɛan lḥeq wid isutren ayagi, lameɛna yessefk ad amezwaru ad nɛaqel belli ula yiwen ur yezmir ad ifhem axemmem n Rebbi s lekmal, imilag n ddunit agi. Yettwakteb axemmem n Rebbi, mačči d axemmem nwen, iberdan n Rebbi mačči d iberdan nneɣ. Anect ɛlayit igenwan ɣef lqaɛa, anect ɛlayit iberdan n Rebbi, sennig iberdan n bunadem, axemmem n Rebbi, seneg axemmem n bunadem. Ala d yiwen iketben tektabt i izemren ad isefhem s lekmal. Akkagen i win ittqelliben tidet Rebbi isefk ad issuter i Rebbi ad t-isefhem awal-is. Win iqqaren la Bible mebla laman deg wul-is, amzun iḥeqqer Rebbi uzmir i tiwuḥin. Yerna win ittqelliben abrid Rebbi tidet isefk ad iheggi iman-is ad iḥerrez awal-nni, ɣas nnan-as medden d lekdeb. Yenna-d Sidna Ɛisa, ma yebɣa walbeɛḍ ad yexdem lebɣi Ṛebbi, netta ad iɛaqel, ma yella wayen sḥefḍeɣ ikka-d sɣur Ṛebbi. Ayagi d tidet ula d ass-agi. Gar wid i aɣ-iketben, llan wid iɛeqlen awal ay nettbeccir d awal Ṛebbi n tidet. D Ṛebbi i yefeǧǧiǧen ulawen-nsen, imi ttqelliben ad issnen tidet ulamma zedɣen deg tmurt gar medden inekkṛen la Bible. Ma yesɛa yiwen lbaɛḍna neɣ kra lexbaṛ lɛali, ur t-ittkaccaf ara i uɛdaw-is, lameɛna i umdakkel-is. Yenna-d Sidna Ɛisa, Kunwi d imdukal-iw ma txedmem irkul ɣef i kun-umṛeɣ. Wid iqqaren Labibla lxaṭi ttqelliben deg-s lekdeb ɣef ara cetkin, ur ten-ittfeǧǧiǧ ara Rebbi. Kečč yettḥessisen iḍ-agi, teɣriḍ Labibla neɣ tugiḍ lxaṭi tesliḍ-d lekdeb? Qqaren mačči d awal Rebbi. Ɛni tliḍ d aɛdaw Labibla neɣ d win yettqelliben deg-s tidet? Suter-as i Rebbi ad ikkes seg wul-ik mkul lmeḍra iwakken ara k-issefhem tidet. Sutret, akken i d-issuter Sidna Dawed deg Zabur, Ldi wallen-iw, a Ṛebbi, i wakken ara ferẓeɣ leɛǧayeb n lqanun-ik. Ṛebbi issen ulawen n medden, issen wid yettqelliben tidet, win yellan d askak kan, ama d aṛumi ama d ineslem. Llan Iṛumiyen ittusman d imasiḥiyen laxaṭer lulen di tmurt iḥerrzen la Bible. Acḥal d abrid iga dagi, ur ttqelliben ara meṛṛa Ṛebbi, ur ɣrin awal-is, ur t-bɣan ara. Nutni ceɣlen kan s rrbeḥ n ddunit d ccehwat-is. Ulamma ttawin isem n Lmasiḥ, ur t-ssinen ara, ur qebblen ara leslak-is, daymi ur sɛan ara tazmert deg wulawen-nsen tebɛen mkul ṣṣifa n cceṛ. Igad-agi ur llin ara d imasaḥi n tidet. La Bible tesfehmeɣ ulac aḥeqqi zdat Rebbi d nebna akk ur ttawḍen ara ɣer lɛaḍim n Rebbi. S wayen yettwaketben deg la Bible, win yuɣalen d aḥeqqi zdat Rebbi d win yettqelliben tidet, win iɣran awal Rebbi, win iɛeqlen ila d amednub, Win iqablen leslak, yeɛni yumen Sidna Ɛisa yemmut ad ikkes ddnub-is, ad ixelleṣ ṭṭlaba-ines, iwakken ara ittuserreḥ netta. Ḥaca d win iqablen leslak deg Sidna Ɛisa i yellan d aḥeqqi zdat Ṛebbi. Ma yugi walbeɛḍ ad yamen Sidna Ɛisa weḥd-s ay d ameslak bu at ddunit irkul, ittɣima kan di ṭṭlam n ddunit, Ṛebbi ur t-ittfeǧǧiǧ ara. Ittwaktem a iḥeǧǧeb inǧil-nneɣ iḥeǧǧeb ɣef igad ifennun, ɣef idak ur nettamen ara, iwumi Ṛebbi lequrn-agi isderɣel leɛqel-nsen, iwakken ur tettcerriq ara fell-asen tafat n inǧil n lɛaḍima n Lmasiḥ yellan d ṣṣifa Ṛebbi. Llan aṭas medden yeɛreq-asen ubrid n Ṛebbi n tidet, alaxaṭer ttḥessisen i wayen qqaren medden. qqaren tektabin ay ketben medden iḥesben sɛan tazmert s iman-nsen ad tṛejmen awal Ṛebbi. Lameɛna, win yettqelliben tidet n Ṛebbi ur yeḥwaj ara tṛejman. Yelzem-as kan ad iqerreb ɣer Ṛebbi ad yessuter aweḥḥi-nnes ilan i medden n ddunit irkul. Acuɣef mfarqen buygarasen imasiḥiyen? Alxaṭer, Ala n wid ur nettkel ara s lkmal ɣef Rruḥ Ṛebbi, ad ten-issefhem lmeɛna n wawal Ṛebbi, lameɛna tteklen ɣef leɛqel-nsen. Akken i diɣen wid itteklen ɣef lenbiya, acḥal d abrid iɛeṛeq-asen ubrid. Sidna Sliman, ittwassnen gar medden akk ɣef yiǧal n tmusni d lfehma-s, yenna-d, Ttekkel ɣef Sidi Ṛebbi s wul-ik akk, ur ttekkal ara ɣef lfehma-k. Deg yiberdan-ik akk ttmuqul ɣur-s, dɣa ad iqeɛɛed yiberdan-ik. Ma ixuṣṣ walbeɛḍ deg-wen lfehma, yessefk ad yessuter i Ṛebbi ittaken yir kul s lxawa, ur ittlewmu ara, ad as-d-ittunefk.

nefṛeḥ nezzeh s tibratin i aɣ-tkettbem lameɛna imkun aṭas yid-wen ur nektib ara mazal nebɣa ad awen-necgeɛ tektabin n wawal Ṛebbi iwakken ara teɣrem s wallen-nwen. Lameɛna, amek ara nissin anda tzedɣem, ma ur aɣ-tceggɛem ara ladres-nwen? A tayatin-nneɣ, Nuba Lexbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, Nuba Lexbar Lxir, tabwaṭ n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco.